जे बाहर ना देख पर धऽ देबही हमरा आय तू बैठ ना हम बाहर से तऽ छी तऽ हमरा देख पर धऽ दे ना बाहर ला ना ला ना ला धर केना बजै छै माय तू तऽ हमरा तो अइबे नहि करै छै साफ के नहि उमर दे। नहि हम धरबे जो ओनी बाहर रख छोड़। साफ नहि लगतै ये सुनू ने याई कथी कत के छेने आना बैठ तू ये वाला

मंचूरियन लाओ तो मोमो लाओ तोरा लगे हम कुछो न लबो जे घर में बनू से देखो आ नहीं बनू तो चुपचाप घर में सुत आय आय घर वाला छी त वो तो ना नहीं करबे किनका मन करते खा नहीं बाबू हाँ बेटा बोल ना हमरा लगी पचास वाला चिप्स आनि दिहा चिप्स खाबी हाँ। अच्छा कोनो बात नहीं बेटी तोरा लगे चिप्स आन देबो और बोल पचास वाला कुरकुरे पचास वाला कुरकुरे फैमिली पैक आइसक्रीम आइसक्रीम हाँ। वो ठंडा वाला हाँ। कोनो बात नहीं बेटी तू जे जे कहबे से से हम आइन देबो अच्छा। ले हम साथ में आबो तो तोरा लागी लेने आबो। सवेरे चले है आई गे कथी कहले छी बाप के गे आई गे हमर चीज नहीं आन देलके तू कहले कहले चिप्स ओ फैमिली चॉकलेट डेरी मिल्क खा के मारबो थप्पड़ कथी मोमो आ चाउमीन आन दे जो कही का का ऊ नहीं लापा कथी कहिन कहीं ला हमने जाबो तोरा चलते गे धछिया ही तोरा चलते हमरा कुछ नहीं आन का दई हो तोरा चलते मर हम मोमा ले ऊ ले फन्ना ले तो कहते हम बेटी छी ना नहीं नहीं देते जो ना जो ना सिक्का पचर हबै हो बुझतै मर्दा भाई अपने पचतै त कहियो नै हमरा नहीं आन का दे दही ओकरा आन का त दे अपना नहीं आन देते कहते हमरा नहीं आन देते और बाबू हमरा से बड़ माया करी ये आऊ वाला साड़ी नहीं लेबै कौन वाला नया में चले हबे ट्रेनिंग में उ हीरोनी रहे पेन्ने दीदी तेरा देवर दीवाना माधुरी दीक्षित हां से वाला नहीं लेबै ले भाई लेकिन पैसा नहीं है अभी हम्म, आ हमरा कहू ना कर्जा लेब दस हजार बीस हजार एक लाख दू लाख चार लाख हम दियो लगे तैयार हे, छी एगो बात कहू हम कर्जा ले लेते रही छी ना तो हमरा नींद नहीं होई रात में छी भागो गरीब आ शौक पाले छी बड़का या मीर लोग हमरा जका आ कहे छी कर्जा ले छी त नींद बड़ी है तब के हम शौक शौक में आग लगालू ना ऐसे निक आ ये हमारा से पैसा मंगली से नो हम अहाँ के भलाई सोच देलिए ताना मार छी कि भलाई सोची छी आये अहाँ लेकिन बड़े खराब आदमी छी बड़े गंदा आदमी छी भर घर केना छी लगे ना गुम मुतिये कथी से गंदा छी ए देखियो तो भर घर केना छी कचरा लगे ना खा ले छी पी ले छी आ गोड़ दे छी माल जाल जका आई अभी खैबे करी तभी साफ कर लू गेछिया घर द्वार में कते घास पात जनमैले बाक हम आ घरे नहीं आए मामू के चिकन मात्रा छियै आई ये हमा के बजाबे छी तो चली अब छी मुठा के चल जाओ ना और आ गेल छी तो साफ करिए दू ना तनका ई सब हे हमरा ले बेसी दिद गरही मौके त कनी बजू आ नहीं आबे आ घरे बाक देखी ती मोटकी के मार देलक ह, पीट देलक ह, भाग गेलक ह। भाभी भाभी खाइला नहीं भेला

कि खाली जेटके भाई कमाते आ छोटका हुर हुर के खाती काली जाइ छी भैया के कहब जाना कोन भाई के आबी छी कह लागी जानो कहियो का ना जमौरा जमाइन रहै छै एहि लए ओकरो देब एक दिन झाड़ा से धठिया कने जे के सैती के धरिए बस से देवर ना देवर छी ना तकरे छोड़ दे छी बेटा रहती ना तो कोई देती आज हम के देवर हमरा ना चाही कमाइनी ना धमाइनी अभी ना मतलब के फुटा नहीं झाड़ा पुरै छी से हमरा लए नहि जमा बुझली ना ना जमा के ना तो भगवान देने हमें दुगो हाथ और दुगो गोर करू आ खाओ सब दिना के ढाठी पकड़ने हब नहीं जे हम चहर बहर का बजबी ना तो ई तो हमरा सिक्का पर चढ़ा देते भाई के तो चढ़ाई नहीं है हमरो नहीं छोड़ देते नहीं से भागो चार गांव बुल के अबे तो नहीं कोनो फिके आ घर में कहाँ तुम छिपा में काट के खाए में हाथ में कोढ़ी फूट जाइयो बाप के जे कहबी ढील के दवाई आनि दिया से नहीं होय हवाय हम्म, आ कहतन कुरकुर आइन दा त ई आइन दा त ऊ आइन दा लेकिन ढील के दवाई नहीं आना ना आगे माई कहानी ढील के दवाई लोग अभी तो मर जाए है त मर जो हमरा कपार में तू बथा गेल छे हमर नसीब जरूरे से यहाँ बेटी हमरा भ गेल हो तो तू जभी तभी बात हम बातें कहत रहे छे ना तोरा हम गोर लगियो तोरा पूजा करियो बाबू लुकिया लुकिया बाबू ले तोरा लागी हम चिप्स आन देली हुआ आ तोरा लागी इहो आइन देली हुआ अहाँ कथी लागी हाथ एना पढ़ब जिए नहीं अरे ई ले अभी ये खा ले बाबू अब ये खा ले सब आ हम कनका अबजी खेत में उछौरा के पठा देबै आ ओकरे हाथे यहाँ जलखै पठा देबै और ये को खा ले छी ये को खा ले छी दे रुक ना दे ना सान है दे बेटी दे ना गे केना मान चलिया

लेबे खाइ के हो आ हे कथी के गेबे छी हम मारबो ना हम तोरा नीक से समझबै छियो कहन बाबू के कथी कहिन से हमरा आय नै उ बला नै रहिए मोमो मात टटा रहिए माउस दहिल बला से बला मोमो चाउमीन आ 20 रुपया के पानी पूरी अते चीज जे निकली नै त कह दे छी, छौरी हमरा पितनी लड़ रही है अगतिए कह दे छु हम से बात हाँ कह देबै लेकिन तोरे पसंद के सभे चीज जानता है हाँ तू कहै छी तऽ आनै है केहन कोढ़ी बा कोर फुट्टा है हमरा तऽ मानबे नहीं करे है माने तऽ हौ तोरा तऽ हम कथी करू आगे माय तो बाबू जाने नहीं हम वो सब नहीं खाई छी बस यह चीज सब खाई छी कुरकुरे बिस्कुट सब नहीं कथी कहिन हमरा आइ उ चीज नहीं खाए के मन करे हमरा ई चीज खाए के मन करे है कभी ना हाँ हाँ कहबे करिए तू बताए फार ना आ बाप ल जाके जे इरादा बदलले न तऽ मालूम हम अभी ता जा छियौ ओहि घरमे कहिया ही बिसरिया नहि कैला कि हम तोरा बाप लए नहि बजऽ सकै छी नहि हमहूँ जाइ छी घरमे तऽ भोरे से करते करते देह हाथ दुखाए लगल भूखो लाग गेल हम भौजी जे ओ हरदम कर कर कर कर करिए जे खाऊ लागिन सवेरे बना दे रे कथी तू भनभनाइ छै कथी भनभनाइ छी भूख नहि लागै छी रे बुझली तोरा भूख लगियो तो हमू तो चल गए छली चौक दिन तोरे भतीजी चलू कने के इनका सामान आने के लागी खाए पिए वाला तो छोरी के सामान ला दिलिए तब जो ना तू चल अली तो जो घरे खा के उके हमरा लागी लेने है कोनो चीज अला घर से खा के आवे ना लो ना कतु लेके आवे लो हम फेन जाओ फेन आओ रे भाई रे बेसुरते में चल अलिए भौजाई तो देख जी केते किच किच करत रहलू वही दुआरे चल अलिए तू जो आ खा लिए आ हो तू तो हमरा लागी एक लोटा पानी लेने है हम बाधे में खाए भैया तू तो हमें पीट लगा दे रहे बुझला ना जो न आ पी- बिसुरते में चल अलिए जो न हम तारे काम करे छी तारे तू जो ना आ पानी लेने है हमरा लागी खाना ना ले आ पानी ले ला होता जो अरे वाह कोन टंकी रहै छी बीचे छोरा पर बैठ के भौजी ये जाते हमरा लग ना उमर तो तो घर वाला ना उमर ये तो देख के झापर में से मुंह ठीक कर देबो भौजी हमरा खाए ला दू अरे एक लोटा में पानी दू ना भैया ले ले जाइ छियै अरे बा कला हुमरी छ तू काम करी छै हम दुनु भाई आ हुमरी छ तू ओए

हाँ कहली आ रसीली दीदी के भूत लागल है भूत हाँ है, ओकरा कहाँ कहियो भूत लगी है गांव के लोग सब कहत रहले त भूत लागल है हाँ हम अपना आँख से तो नहीं देख लिया आइए आई भूता गाछी में तने चल गेले वो जे जे फांसी लागल रही वही बाजी हाँ। से छोड़ी तने दे पर चढ़ गेले की की पता हम नहीं गेली ओकरा घरे चलबै हम नहीं जा भूत पते प्रेत के देखो हमरा बड़ डर लगे गए माय गए माय हम ओन काम नहीं करी छी हे उ चीज सब देखा वाला चीज तू देखा जाय छो ओकरा घरे आइए दीदी कथी सोचती कि देखू नहीं अलग है ए जे सोचे के सोचो मालूम छो भूत प्रेत जे लगी है ना आ धियामी ओझा जे करबे है आ कहाँ दिन हमी सुन ले छी जे बस की ओ करबित रही कि ने तो जे जे बढ़ियो आदमी बैठल रही ना तो धामी सब कहाँ दिन त- तरे से तर ओकरा देह पर धऽ दै है बाप रे हाँ हम सुनले छियै ओहि दुआरे हम धामी ओझा के चक्कर में पड़े छियै भूत प्रेत कतौ लगी तऽ हम देखऽ जाइ छी नहि आ जयबो नहि करऽ जर जबान सा अखन धियो पुता नहि भेल छै कोन ठेकान तोरे माथा पर धऽ देलको गिदिया गे हम तो जाए वाला रहली अब नहीं जाबै नहि जा ओ बाबू भले दीदी अहाँ कह देली हमरा गिदिया गे एगो बात कहियो कथी ढील ताक अबै छौ कनी ढील ताक देबा ढील तो ताके अभी छै ना जाबा देखा त जा नहीं जाबा त कनी ढील ताक दने हे बड़ हुआ है नहीं ताक दै छी ताक दै छी आइए दीदी आय अहाँ के केस तो बड़ बहुत बड़का बड़का हवा बड़ी है ठल आदमी से जाओ जाओ त हमरा घर से जाओ त जाओ ना ये नजर लगबै हब के दिया के अहाँ बड़ लेकिन एहि सब पर विश्वास करै छी विश्वास केला नहीं करू उ तलका चीज है नजर गुजर लाग जाए हमरा केस पर कभी का हमरा केस दुखाइत रह जाओ अहाँ जा जाओ हम, अ, अ, जरूरी पड़ती तो एगो हमरा केस के चलते हमरा घर से भगबै छी ये जाओ ना यहाँ हमरा बड़ काम है बा- बुरा नहीं मानो हमरा काम है जाओ

ये भी आ गया ये रसीली ये दीदी ये भागो ना भागी केना नहीं ये ढीम की ये लालबंदी वाली कोइला हमरा से डराई छिए नहीं आउ न नहीं नहीं हम नहीं यार ये देख छी अपना सब के चिन्ह है या परसु एखना मणिपुर वाली काकी मरले बुझा ओकरा भूत ले गेल है आउ न दीदी हम ठीक छी कोनो मने तनी पुरवारी हमरा पर नहीं लागल छलैया ओने हम नाटक कइने छलियौ न कतैया किति आगे कोई नाटक कइने छिया ये जाऊ न ये ये भूताई होनी लगल हमरा नै मोमो चाउमिन पिज्जा बर्गर भाजा ई वाला भूत छलिए लागल मतलब वो भूत के वो चीज के कमी है कहियो नहीं खैले है ये भा ये भूत के नहीं खाए के मन है हमरा खाए के मन है मरकी वाला कोढ़ी बा हमरा नहीं कुछ आन दे छले आ बेटी के यान यान कर दे छले तो हम सोचलिए कि ई नाटक करबे ना तो यान देते लेकिन सुधर गेले ये के थप्पड़ में तो ओकर बाप लकैते अब चाउमिन मोमो गिर दिया गे एगो चाउमीन मोमो लगे यहाँ एते गिर गेली है दूर बा माखर कटल छी चलू चल ये, चलू यहाँ सब नहीं जाने छे इहे चमेटा में तो कोरही बा हम जे कहबे से करते आ करते नहीं आबा बजट खसुआ आबा जहिया जहिया जे मोमो चाउमीन नहीं आनि देते तहिया तहिया इहे एक्टिंग करे अब एता चल जाइ छी